Indi ugurlar öwrenilýär, köplenje meselem şu ugurlaryň atlaryny aýtýan, malware analiz, malware research, offense security diýen köp kişi düşünerok ýa meselem ýalňyşlanan nämedir bilenok. Umuman, bu wideoda näme diýilýik, umuman şu kiberhowpsuzlykdaky, şu kiberhowpsuzlyk sektorynyň içindäki meselem ugurlar näme, haýsy ugurlara bölünýär, haýsy ugurdaky adamlar näme iş etmeli, muny bilmek nämä gerek? Birinjiden, haýsy ugruň näme iş etýänini bilýäň. Ikinjiden, meselem, haýsy ugur saňa, meselem, has ýakyn. Näme iş edenini bileňden soň, meselem, äý, şul ugruň edýän işi maňa has ýakyn. Şular, şeýle, şul ugurdaky adýa, edýän işler maňa has ýakyn, şul ugur meni has özüne çekdi diýýäň, bir ugur saýlaýaň, şol ugurda, meselem, dowam etýäň. Ugruňy bilmek, meselem, maksat goýaň. A bolmasa-da, bu ýaňky meňki ýaly, Bul ugra bir geçýäň, bul ugra bir geçýäň. Meselem, ondan soň alty aý ýalyk bul ugurda gyzyklanýaň, soňunda, meselem, ýene başlan ýeriňe, yzyňa gelýäň. Şol zatlarda, oň, meselem, plýus tarapy bar, her ugurdan bir tejribe alyp geçýäň. Meselem, her ugurdan indiki gezeklere işläňde, meselem, tejribäň bolýar. Şeýleräk eken, beýleräk eken. Ýöne, ýaňky diýşime, glantyň maksadyň şu bolany üçin, şul ugurdan gowy ýagdaýda taýýarlanmak üçin, wagtyň gerek bolýar şu taýda wagt gidirmek üçin. Indi. Umuman, ýellik jygyt. Umuman, ýellik niki bilen kiberhowpsuzlyk, şeýle diýeli, Blue Team, Red Team bölünýär. Red, Blue Team gorag tarapyny üpjün etýär, Red Team bolsa kemçilikleri tapýar. Indi, lýuboý wagt men nähili etdim?

Hop, waratalany, girme giriş gapylaryny etýär. Seýfiňem gapysyny alýar. Her gapy-da, meselem, diýeli, meselem, her gapy-da diýeli, Loreak, meselem, gulp goýýar. Gulplaýar, açanam gulplaýar. Indi, ondan soň näme etýär? Meselem, gulplama biziň nämelik diýeli, şifrlama bolsun ýa maglumatyň gizlinligini üpjün etmek bolsun, umuman, şol işler, meselem, kiberhukuk inženerleriň eden işi. Ondan soň näme etýär? Ondan soň näme? Ekibe howpsuzlyk inženeri, meselem, seň biri girip çykarynda, diňe gulpla sen, meselem, goramaýar, meselem, gulplary döwüp bolýar, açyp bolýar ýa açaryny tapyp bolýar, şoňa meňzeşlik. Indi sen öýüňde näme işledip ýörler indi, meselem, diýeli zaboryň girişine, jaýyň girişine iki sany meselem kamera goýup, kameralary sen näme edip bilýäň, edilýän hereketleri gözegçilik edip bilýäň. Olara, meselem, CM diýýär, EDR diýýär, şoňa meňzeş sistemalar bolup. Merkezi Aziýada stemanda bolup geçýän işleri gözegçilik etmek üçin niýetlenen meselem önüme. Indi, kameralary goýduk, indi näme etmeli meselem biz antiwirusda? Wirus düşäýende ýa bolup howp bolaýan ýagdaýynda zaboryň içini meselem nätanyş howplardan, nätanyş obýektlerden gorajak bize näme gerek meselem öýüňizde öýüň meseleminde bize bir it gerek. Gelin aýtsyn saýlaýynok alçakka bolsun. Geldik meselem näme etdik diýip oturtdym inženerleri meselem itiňem şu parodasy gowy diýýär ha itiň şu parodasyny alýar indi it näme etýär o bir laýy jaýyň zaboryň içini skan edip aýlanyp gezýär howp bolaýan ýagdaýynda meselem üýrýär ýa howpy meselem ýatyrýar baryp işleýär eýtýär beýtýär Ýa-da meselem ýörýärde eýesine ýa oturan wezipeli ýa şol işden jogapkär adamlar hem sen duýdurýar saňa howp gabanjak bolup dur gel kömek et diýip. Ine obşi kiber hukuk inženerligiň eden işi şul. Näme etdi? Seň puluň bar elinde, daşyna seýf goýdy, seýfiň içine açar goýdy, oba gulp goýdy, gulplap goýdy, soň zabor ördi, zaboryň içine-de ýene bir gulp goýdy, meselem diýeli bular faýrwol bolsun. Açaryň bolmasa seň ýer bilen ok filtr barat. Indi ondan başga näme etdi? Kameraly goýdy. Kameralarymyz näme etýär biziň? Gözegçilik etýär. Edilýän hereketleri gözegçilik etmek üçin. Meselem bir nätanyş hereket boldy. Ondan soň meselem gözegçilik edeniň ýetenok. Aktiwny ýagdaýda meselem seň obşi dokumentleriňi, jaýaňyçyňy skan edip durjak, aýlanyp ylgaýy gözlegini geçirjek. It gerek. Olam meselem biziň antiwirusymyz bolýar. Wirus girýän ýagdaýynda üýrýär, saňa bildirýär ýok wirus bar.

Meselem, seň kameralarň bar, itleň bar, aktiwnyý ýagdaýda işläp dur, ýöne meselem şu kameralarda gözegçilik edip oturan, meselem şular ýaly bir bratok gerek. O bratok näme etýär, gelýär, op şu üçin öňünde monitor açyk dur, meselem bolup geçýän hemme hadysalary, meselem bolup geçýän hemme hereketleri görýär, nätanyş adam bökdi ýa it üýrüp başlady, şolar ýaly ýagdaýda meselem, Gerekli ýagdaýda öňüne geçýä, gerekmeselem alýa meselem it üýrüp başlady, geldik hop howp aglatdy, wirus geçdi, antiwirusymyz tutdy, SOS-Alýansymyz näme etýä, güýji ýetse özi barýada meselem şu meseleni çözüp gaýtýa, güýji ýetenok, ýanyna meselem jaň etýäda adamlary çagyrýa, gelip howp näme etdi, öýüň ogurlanjak bolupdy, öýüň ýanjak bolupdy, Maňa kömek etdi ýa-da gerekli adamlar bilen jan atýar. Esas Öneneýsden gysgaça edýän işi şol. Obşi monitoring sistema monitor edip durýar, edilýän hadysalary kim gözegçilik edip durýar, bolup geçýän üýtgeşmeleri gözegçilik edip durýar. Howp bolaýan ýagdaýynda şul howp, ýa it meselem nätanyş adamda, tanyş adama ýalňyş üýrüp başlasa ýanyna barýar meselem hop tanyş adam, ol howp däl, geçirsek bolýar. Umuman şolar ýaly bolup geçýän hemme hadysa gözegçilik edip oturýan adamlaryň esasy Öneneýsde bolýar. Indi. Indiki ugruňyz näme? Gelýäs, meselem, digital forensik, digital forensik bilen aýanykda, diýeli, saýbersekuriti inženerler geldi, inženerler zabory gurdy, gulpla goýuşdyrdy, it aldy, kamerany çatdy. Esewsem resmi näme etdi? Bolup geçýän hemme kemçiliklere hem, hem üýtgeşmelere ýa hadysalara gözegçilik etdi. Onda-da, meselem, diýeliň, howpsyza girdi, meselem, kameralaryň görmeýän ýerinden geçdi, itiň ýok ýerinden girdi, şu puluň ogurlady. Iň soňunda näme diýildi? Şu pul ogry gitdi. Ýok. Indi, detektiwler näme? Hop, ekspertiza gelýär, meselem, girýär, ad, meselem, ogryň, meselem, giren ýerini tapýar, howpyň giren ýerini tapýar, aýak yzy barmy, barmak yzy barmy, nirden giripdir, nädip geçipdir, näme zat ulanylpdyr, meselem, zabor ýykmak üçin ol guraly ulanypdyr, Açar döwmek üçin bu lugurlarly urnalykdyr. Meselem, hemme delilnamalary, subutnamalary ýygnaýaryn, soňunda, meselem, barmak yzly, aýak yzly, yza garynly, hemme yzlary ýygnaýaryn, gerekli adamlara soňra subut, subutnama ýa delilnama hökmünde berýän adamlarymyz näme, digital forensikçilerimiz bolýar bu da. Tak, geldik, Digital Forensic-a mündik. Indi, indiki ugrumyz näme? Threat Intelligence. Threat Intelligence diýlende näme? Muny nälet meselem getirip bolýar, edil zabor öý hökmünde. Ha, diýeli, siziň bir gepçi goňşyňyz bar. Gep gatnatýa meselem, waý goňşy, ol öýüň meselem diýeli başga bir öýüň şunýaly gat öýi ýanypdyr, munýaly gat puluny ogurlap gitipdirler, kamyrat iti bolsada. Meselem, senem bir ägäräk bol, meselem, ol näme etjek, gelýä, nirden pul ogurlanypdyr, pul ogurlanypdyrmy, näme etipdir? Meselem, hüjüm eden tarapyň maksady näme, puluňy ogurlamak, öýüňi ýakmak, öýüňi ulanyp bilmez ýaly etmek ýa başga bir zatmy? Maksadyny bilýär, nädip giripdir, gysgaça şony bilýär, gypba zaboryndan böküpdir, itine meselem it beripdir dagy düýn oturmak üçin, kamyllaryna söküşdiripdirler, açarlaryna meselem daş bilen urup döwüpdirler, şeýdip girme meselem puluny alypdyrlar. Maksadyny bilýär, nädip girenini bilýär i. Meselem, şoň eden ädimlerindenem bilýär. Şeýdip, şeýdip, meselem, her goňşulaň arasynda, meselem, bir ýerde bir waka bolsa, hopba, gep gatnaşyp ýörýärler, meselem, sredni tejlisler. Gelýär, tehniçi zat ederok, prosto, şu taýda şundaý howp bolupdyr, bärde munýa howp bolupdyr, sizde-de bolmaz ýaly, şunýa, şunýa edäýiň diýýär. Umma edýän işi şo sredni tejlis. Ýa-da gitçi goňşy. Tak, indiki ugrumyz malware analiz. Meňem nesip bolsa üstünde iş geçirmeli, öwrenmeli ugurlarymyň biri şo. Indi malware analiz näme etýär? Gelýär, hop alýan, hop abanýan tarap, meselem diýeli, hop salýan tarap siziň içiňize meselem diýeli öz ýalyk bir it goýberdi. Ýa-da öz ýalyk bir hop goýberdi. Indi Mol we analiz geldi şul meselem howp tapýar meselem goýberilen özi ýaly edil şulara şeý diýip meselem götüräýen diýen bolsa gelýär howp salýan tarap edil şu ýaly üýtgeý gördi näme etdi kameralar tarapyndan esosyýan ýeňse meselem gözegçilik edip oty kameralar tarapyndan meselem adaty meselem eýäň artyndan itdirip ötdi aslynda meselem bir maksady pul ogurlamak üçin meselem Näleýin, näleýin, taýýarlanan it indi howlyň içinde gezip ýör, bylt hem görenok, ýa bylt göräýende diş zat edenok, meselem dostudyr, bir zatdyr. Umuman, iň soňunda pul ogurlanandan soň şul it yzda galýar, meselem, şul it yzda galsa, şul it nädip terbiýelenipdir, näme etipdir, içini açyp görýär, ýa meselem diýeliň, jaýa gözegçilik etmek üçin dron ulanylýar. Dron bolsa dron alýar içini açyk görýär. Näme üçin biziňkimiz şuňa üýrmedi? Ýa näme üçin şu tamyryň yşyny görüp bilmedi, saýgaryp bilmedi? Näme üçin şu taýda ýatan rotogymyz şu wagtymyza meselem jogap berip öňüne geçip bilmedi? Şony ýatakdan etýän indiki gezek nämeler ösdürip bilýär şony analiz etýän adamlarymyz biziň molwayr analizde bolýar, analistler bolýar. Umuman wirus soňky gün işleýär näme üçin Meselem, antiwiruslar tutmady. Indiki gezek nädip meselem has kämilleşdirip bileris şo zatlar bilen işleýärler. Indi indiki gurmak GRC analizde meselem GRC analizde näme etdi? Teknis hiç zat edenok. Teň şu goran zaboryny meselem 3 metr bolsa, aý bu döwlet standarty bolsun, dünýä standartyna gabat gelenok. 3 metr däl-de şuny 4 metr etmeli diýýär. Kameralaryň bir kameralaryň sen mundan bir kamera däl. Başga firma kamerasyny almaly ýa gulplaňam şolardaýa başgarak gulpla dakmaly şeýtseňizde siz meselem dünýä ýa döwletstan awtana gabat gelýäňiz şuny etmeseňizem bolanok diýýä şeýtmeselem tehniski standartlar bilen ýagny standartlar bolsun şo men zatlar bilen işleýän adamlar bilen sen jiýarsýan ýa ýa tehniski ýagdaý hiç zat edenok. Ýöne, nätgärem size görkezme berýär, ýol, ýol görkezýär, meselem, şu slaýda şuny ediň, bäriňe bular ýaly kemçilikdi, muny beýdip düzediň, bular standarta gabat gelenok diýip, umuman siz, meselem, iň soňunda gorag tarapda hemmesini birikdirip, meselem, hemme komandany toplap bilseňiz, sizde näme bolýar eliňizde? Gowy, berk gurlan zabor bolýar, standartlara gabat gelýän it bolýar, standartlara gabat gelýän Gulplaňyz kamralaňyz bolýar. Gowy gözegçilik edilip oturylan bärdemisiň bratok bolýar. Bolup geçýän hemme hadysalary gözegçilik etýän. Howp bolaýan ýagdaýynda ýaňky ýaly öňüni alýan ýa-da gerekli adamlary jan atýan. Ondan soň howp boldy, geçdi. Ondan soň meselem şul itiň hökmünde analiz etýän. Näme üçin şu biziň edýän howpsuzlyk çärelerimiz meselem işe ýaramady, bolmady ýa döwüldi? Olar analiz etýär. Meselem, forensikçiler gelýär, nireden nädip giripdir, olaryň özi gelýär. Meselem, näme delilnama tutýar, üstünde iş geçirmek üçin delilnama, subutnamalary tapýar-da, şolary gerekli adamlara berýär. Soň, meselem, gitçi goňşyňyz bar, nirde näme bolsa size aýdyp otyr, hä, bärde bular ulanypdyr, mende ogurlandy, ýaly çäreleri görmeli ýaly. Umuman, goragy berk ýagdaýda, meselem, infrastruktura, ýagny howlyňyzy goraýaňyz, puluňyzam goraýaňyz. Umuman, meselem, itdiydik, kowlydiydik, kä, açar, paçar, o zatlar goýupdyryn. Umuman, meselem, hakyky durmuşda, meselem, ok şu IT ugrunda, şu kiberhowpsuzlykdaky, ýagny kiberhowpsuzlygyň, meselem, esasanam blue team tarapyndaky işleýän adamlar, meselem, aslynda nämeler etýär, şolara görä hem, meselem, umuman, Cybersecurity inženerler diýdik, engineer inženerler diýdik, ýaňky diýdik-ä ol zabory örýär, bir kamralary getirýär, gulplary dakysdyrýar. Ine şolar meselem kiberhukuk inženeri edýän işleri näme? Obşi IT infrastrukturanyň bar meselem, IT ugrunda meselem edaraň IT merkezi bar diýeli. Şonda meselem gerekli Kiberhowpsuzlyk üçin gerekli bolan apparatlary bolmamak, programmalary bolmamak, antiwiruslar bolsun, ýaňky ýaly sistemalar, monitoring sistemalary bolsun, faýerwollar bolsun, umuman şoňa meňzeş apparatlary, programmalary önümleri gurnap berýän adamlar, meselem, kiberhowpsuzlyk inženerlerimiz bolýardy. Indi, ondan başga kim bar? Meselem, esosianistler diýip, şu taýda aýtdylar, kameralara nälet ýer gözegçilik edip oturýarlar. Edil şolar hem ýaly, inženeriň gurnap giden, meselem, gözegçilik monitoring sistemasynda oturýarlar, hakyky durum, hakyky ýagdaýda, meselem, sistemada kim boldy, meselem, haýsy IP-den, haýsy IP, meselem, giriş edildi, niräk, meselem, haýsy kompýutere login bolundy, haýsy ulanyjy tarapyndan login bolundy, haýsy kompýuterde, meselem, Näme programma gurnaly, näme programma meselem diýe bu daýyt edildi. Şoňa meňzeş zatlar gözegçilik edip oturýan adamlarymyz meselem SOC analistde bolýar. Indi o meselem SOC analistlerde-de gözegçilik etýär, edilen meselem üýtgeşme diýeli bir programma gurnalýar, bu daýyt bolup şu aslynda näme üçin gurnaldy, näme niýet bilen gurnaldy, şo aslynda howpmy, wirusy daýyt edip wirus gurnalymy şony, ýa aslynda adamyň özi gurnalymy şonam anyklaýarlar meselem SOC analistlerimiz bolýar. Ondan başga digital forensik çylagyňyz bar. Digital forensik çylagyňyz öz ýaňky dişiňizi tutaýar, ekspertiza. Howp boldy, hüjüm boldy, maglumat gitdi, gitmedi, ýok zatlar gyzykly däl, ýöne arka tarapyndan meselem yzarlaýar meselem. Kim giripdir, nädip giripdir, haýsy ýollar bilen giripdir. Meselem goýup giden yzlar bolýar, loklar däl, goýup giden yzlar, haýsy IP-den giripdir. Nälik ýol ulanypdyr, haýsy programmalar ulanypdyr, umuman şu zatlar, meselem, hüjüm bolandan soň yzyny yzarlap, meselem, delilnama tapýarlar, meselem, kiber cyber security, meselem, digital forenzikçilerimiz bolýar, ýany ýakýarlar, ýa bir noutbuk bar elinde, şondan hüjüm edildi, şo noutbugyň içinde öňki galan browser history'lary bolsun, meselem, žostki diskdäki maglumatlar bolsun, ramdaky maglumatlar bolsun, şolary alyp, delilnama hökmünde gerekli adamlara berýärler, meselem, Digital forensic çylamyz bolýar. Ondan soň threat intelligence diýdik. Ýaňky diýdiga gep çoganşylamyz diýdik. O taýda bu taýda kimiň gepi bolsa sany gelip aýdyp otyr. Edil şolaram meselem threat intelligencem şolar ýaly işleýär. Gelýär içinde işleýän adamlarymyz bar meselem. Diýeli bir ýerde howp boldy, bir ýerde hüjüm boldy, kiber kiber hüjüm boldy, maglumat ýitgisi boldy. Diýeli bir edarada, diýeli Apple-da meselem maglumat ýitgisi boldy operasion sistemasynda. Apple meselem Mac OS operasion sistemasynda. Şular ýaly Maglumat ýitgis bolýar, kemçilik çykdy. Şoň netijesinde meselem kiberhüjüm boldy. Aýkla indi Microsoft-da işleýän meselem Threat Intelligence gruppamyz meselem Apple-däki şu zady alýar meselem täzeligi, okaýar, aslynda hüjüm nähili edilipdir, haýsy ýol ulanylypdyr, maksatlar näme hüjüm etýän tarapyň maksatlaryna ýetmek üçin nälet ýol Ulanypdyr, nälik ýoldan ýöräpdir, şo ýolda ýörän wagty ulanan gurallary hemme zatdan görýä. Microsoft-da edil şo meselem kiber hüjüm bolmaz ýaly öňüni almak üçin çäreler etýän taraplarymyz meselem dowamly şolar ýaly täzelikleri, maglumatlary ýetirip durýan tarapymyz meselem cyber threat intelligence gruppamyz bolýar. Indi malware analyst-a olaram ýaňky diýşimiz ýaly wirus geçdi, forenzikçilerimiz wirusy tapdy.

Infocom FM GRC Analyst siz IT infrastrukturany düzdüňiz, hemme zat işläp dur, hemme zat bolşy ýaly işläp dur, ýöne şu edýän işleriň belli bir standartlara gabat gelýär, meselem öň biri tarapyndan edilip gidilen meselem best practice diýilýär şolara gabat gelýärmi meselem döwletiň goýan düzgünnamasyna ýa dünýä ýüzündäki obşy standartlara ýa düzgünnamalara gabat gelýärmi şonýaly zatlary analiz etýän adamlarymyzda meselem GRC analistlerimiz diýip Umuman, kiberhowpsuzlykda gorag tarapyň okyş edýän işi şu, edarany goragyny üpjün etmek, oň üçin hem bir topar ugur bar, bir topar hem nälet diýeli ýol bar. Indi, meselem, diýeli, eger bu ugry hem ünsüňizi çeken bolsa, bir ugry saýlap, meselem, şul ugur maňa has ýakynrak boldy diýip, şol ugruň üstünde işläp bilýäňiz. Umuman, Bluetm ýaly gorag tarapyň gysgaça, gysga dilde edýän işi şu, has düşnükli aýdar ýaly, içine girip gitseň girip gidip bolýar, meselem,